Eyi na hungu ra matimba ngopfu ni la ku vulavula na vantshwa youth concerning timhaka hi tshama hinkwawu masiku hi rila hi success hi rila hi la ku hi kula ku humelela hi vona van'wani va ri karhi va humelela hi twa onge hi stuck-ile swa hina a swi endli ku na swilo leswi hina hi fakaka input. ku hi nga humeleli hi ti sivaka hi ti pfalelaka hi ti endlela ti-stagnation hina vini loko se hi vuya hi ku swilo swa hina a swi lunghi kasi hina vini yo ti vangela number one timhaka ta ku famba u hlangana na vavasati va ku hambanahambana for an example loko Xikwembu xi endla munhu xi endle Adamu Adamu xi ye xa n'wi endlela Evha Evha va kuma vana Kayini na Abele, mukhuva wolowo, generation tiyanza. Xikwembu loko xi pfumelini leswaku Adamu xi n'wi endlela Evha a ku ri leswaku vanhu lava na namuntlha hi vona loko xadiwa va ku in sickness in health eh evundzimeni na le ku tsakiseni a swi ve tani khomanana ni mukhuva wolowo. So loko u famba u hlangana na wansati lowu sungulaka ku etlela na yehe kumbe loko u ri wansati wanuna lowu sungulaka ku etlela na yehe etilweni swa rejistariwa hi leswi vitaniwaka swa ku i soul tie um eh, etilweni swa rejistariwa that is why loko u hlaya bibele ku na jaha leri nga rape ntombi ebibeleni um eh, kokwala ka genesis a na ha tsundzuxa ku genesis mani um ntombi liya yi nga rapiwa vatswari va yoho va ku i i nandzu wun'wana lowukulu ngopfu i boheke ku hakela mali ya ku ringana ku lovola eh, a ntombi liya so hi marito man'wanyana kahlekahle loko ze u hlangana na munhu for the first time swa rejistariwa ku yalweye i va a ri nsati wa wena ku sukela khale hi xintu hi xintu loko hi tlhelela ka culture ya ya ya va ya hina vantima swa ku data data a swi nga ri kona swa ku data swi va swi nga dlaya tiko se hi sungula ku hanya xi-europe Eh, timhaka ta ku data a ti tirhi because timhaka ta ku data hi leswi endlaka va va va va va buti va tikuma va ri na vana va nga tiyimiselanga va sesi va tikuma va ri na vana va nga tiyimiselanga because mi hume mi famba mi ya fika mi tshama matafuleni ku dyiwa ma-K F C ku dyiwa va Nandos mi dyiwa ti-steers hi mukhuva wolowo ene leswi u swi filaka hi nkarhi wolowo u twa nga ku i rirhandzu ene hi rirhandzu ko va ku navelana i last and loko swo tshika swi endleka mi hetelela mi ya fika mi tikuma mi nghena hala ndlwini ya vanhu lavakulu xin'wana na xin'wana xi possible Eh, ho twa se ku vulavula na xilungu no i don't know what happened eh, eh, we just did the one thing one thing led to another and then eh, we end up kissing kissing and what and we slept and then emakumu ka siku ku va na vana va timistake makumu ku famba ku ya xaniseka vanhu eh, ku va ku nga ri na lexi nga ka xi ko pfumelelaniwe hi xona khale hi culture ya hina a hi swi tiva leswaku eh, a ku na lexi endlekaka xikarhi ka mfana na nhwanyana loko mindyangu yimbirhi yi nga se ze yi hlangana eh, ndyangu lowun'wana wu rhumela lowun'wanyana ku ku ya ku ya endliwa i ntirho wo famba hi ndlela so ku humelela va ka yini loko u famba u ya u ya etlela tsundzuka wansati lowu nga tshama u hlangana na yena a ku rhandza u tlanga hi yena mbilu ya munhu yi le kusuhani na xikwembu munhu i endliwe hi mfanekiso wa xikwembu that is why xin'wana na xin'wana munhu a xi endlaka xi va na impact ka munhu un'wanyana loko u ri munhu wa ku tolovela ku pfuna van'wanyana loko va u pfuna munhu u n'wi twa ku exi va tiva na cancer hosi a yi katekisi i mikateko ya matimba yeleyo u nga yi tekeli hansi Loko munhu a ku hosi a yi ku katekesi va ku tala a hi swi tekeli nhlokweni leswiya hi fanele hi tidyondzisa ku khensa hi tlhela hi amukela loko va ku god bless you u ku thank you and i receive um hi mukhuva wolowo loko u receive u va u pfala nala ku a nga yivi mikateko lowu va ka u yi nyikini ti-blessings leti hi nga na to hi ti nyikiwe hi vanhu va ku a hi va tivi E, namuntlha hi kumeka hi ri ndleleni hi endla mitirho ya ku hlamarisa ku ri leswaku ku na vanhu lava hi khongerisa hi nga va tivi vamhakhi lava va khoma swikhongelo swa nampundzu swikhongelo swa nanhlikana swikhongelo swa namadyambu va khongerisa ti-country va khongerisa ti-nation va boha mimoya hinkwayo leyi lwisanaka ni ti-stagnation a va ri karhi va khongelela hina na hi nga va tivi va nga hi tivi so xikhongelo xi na matimba ngopfu ene swin'wana swa koho xikhongelo hambiloko khongeliwa loko we n'wini u ye u ya tifaka ka swilo swin'wana swa ku vanhu swi ku pfalela u ta pfaleleka vutomi bya wena hinkwabyo va buti na n'we va sesi ku na leswaku u fika u nghena u ku a ni n'wi rhandzi njhe just no fambisa nkarhi munhu a ku rhandza wo nga n'wi rhandzi u famba u ya kuma lowu nga ta n'wi rhandza leswi nga endleka ndzhaku wehe loyi a nga ku rhandza wo nga n'wi rhandzi u ya fika u kuma loyi u nga ta n'wi rhandza i a nga ku rhandzi i result ya leswi vaka u swi endle in the past leswi u swi endlaka swi hleketisisi kahle hi yona mhaka munhu loyi a nga tlhariha xin'wana na xin'wana a xi endlaka i rhanga bikela xikwembu hosi sweswi ni lava ku endla swo karhi sweswi ni lava ku endla loko ku ri ku na munhu sesi a ku lavaka u n'wi gangisa a yo teketa na hi pfumela hi ya hi ya swi veka hi ya vutisa xikwembu ya nghena xikhongelweni u fasta hi swo vutisa xikwembu xikwembu hi yehe na hambiloko a lo sasekisa ku yini a mbarisa ku yini a famba nga ku wo tshoveka loko a famba laha hansi nga ka nga kandziyi buti a sasekini sesi a hi swihi sweswo xa vutisiwa xikwembu ku xikwembu hi yehe na xikwembu ni rhivileli xikwembu xa ha vulavula na namuntlha problem i ku vanhu a va swi lavi ku byela xikwembu vanhu a va ha tshembi swa ku xikwembu xa hlamula xikwembu xa ha hlamula na hi milorho na namuntlha xikwembu xa ha hlamula na hi tisayini na namuntlha problem vanhu a va lavi ku ku ku ku xi vutisa xikwembu namuntlha mindyangu ya ku tala yi tshovekile Hikuva ni vanhu va nghene hi ku hi lust, va nghene hi ku navelana, va nga nghenanga hi rirhandzu ka muxato wolowo. Loko swi famba swi famba swi ya mahlweni swi ya swi ya swi ya tikomba ku kahlekahle la a ho navelana a hi ngo rhandzana hi ku rirhandzu ri lava hambiloko unconditionally va ku swilo swa tika rirhandzu ra swi kota ku veketela rirhandzu ra swi kota ku tlhela ri lunghisa hambiloko se swi tshovekile mara loko ri ku a mo navelana leswi a mi swi lava mi swi kumile leswi a swi lava ka we wanuna i swi kumile why a fanele a tshama na we ku ri ku vhele kusukela ku sunguleni a nga ku rhandza u ku navela na hi swin'wana leswi fanelaka hi swi languta swilo leswi va ngo i ti-soul tie swi onhe vanhu va vanhu va ku tala namuntlha va na ti-stagnation a va humeleli evuton'wini loko va khoma lexi a xi lunghi va khoma lexi a xi humi hi tshika timhaka ta ti-alter hi tshika timhaka ta valoyi hina vini hi famba hi ya hi ya tiloya hi hexe u tshike n'wana lomu nga n'wi tshika koho u n'wi yana u ka hi n'wana wa wena wa tiva ku i stagnation xin'wana xa xa serious ngopfu xo xolexo swi nga endleka u famba u zula u lava ni ntirho swilo ku nga lunghi nchumu i ku a wu endla ku na swilo leswi nga swi endla u nga swi endli kahle u tshike u lahla n'wana kumbe ku na wansati loyi a nga ku rhandza hi mbilu na moya u n'wi tshika a ri karhi a ku rhandza a rila vusiku na nhlikani mihloti ya yi laha yi nga halakela kona hambiloko yo languteka nga ku yi womini laha yi nga thonhela kona ya ha tsakama hi ku mbilwini swa havava hambiloko ya kwini na kwini u nge humeleli because Mi ye mi ya endla swilo ematshan'wini ya ku va ni swi va swi katekisiwile. Hi yona mhaka ku laveka ti-blessings ta mindyangu yimbirhi. E va le ka nsati va ku bless-a va ku fambani mi ya wu aka hi ku rhula ndyangu wa n'wina. Va ka le ka ka n'we wanuna va bless-a va ku fambani mi ya wu aka hi ku rhula Xikwembu a xi vi na n'wina. Mikateko ya ku huma ka mindyangu yimbirhi hi yoho yi nga na matimba ku tlula swi leswi hinkwaswo hi swi vonaka. That is why hambiloko ya nghena kerekeni u khongela ku ze ku dilika na makhumbi loko u nga va hloniphanga vatswari va wena u nga rhanganga u endla swilo swa right u xixima vatswari va wena ka xin'wana na xin'wana u xi endlaka swi nga tshika swi ya ku tikela ku vani u ya u ya humelela that's why u ta van'wanyana va ku mutswari wa mehe i love a ni khome hi mbilu mutswari wa mehe a nga ni katekisanga yini yini swi swa mehe a swi lunghi e swa endleka vhele loko mi suka mi endla swilo um prematurely it's very important ku vanhu loko hi endla xin'wana na xin'wana hi rhanga hi consulta lavakulu hi twisisa ku va hi dyondzisa va hi nyika minawu before va ku blessa ku famba u ya u ya aka muti wu aka wu saseka va rhanga hi ku ku nyika nawu handle ka nawu ku hava leswi nga endlekaka point number two leyi a ni ta hi yo ngopfungopfu vavanuna majita na n'we vasesi a wu ri ni swi veka hi xichangani ni nge jikajiki ku na mhaka leyi mi yi endlaka ya ku loko u fika u kuma nga na vavanuna u fika u yi raiser va ta kaneta hinkwavo mara hinkwerhu ya swi tiva ku loko u ri wanuna sweswo u swi endleni mhaka ya masturbation mhaka ya ku chokocha na vavasati va yi endla e, a ku na munhu loko u fika u yi raiser la ku nga na vanhu hinkwavo va ta kaneta because swi leswi vanhu va swi endlaka xihundleni ene xihundla laha u swi endlaka ko xihundleni u biwa u ri one masturbation it's a spiritual demon leri ri ri circulataka miehleketweni ya munhu remember the brain is the center of all of everything ka ka ka ka ka munhu munhu ku u ta ze u twa swa ku sweswi se u twa torha brain yi fanele yi confirma ku u ta ze u swi twa swa ku u twa ku hisa brain ya confirma ku na brain yin'wana leyitsongo ku la byongweni ku na xibyongwa xin'wana va ngo hypothalamus xo xi vulavulaka loko se u twa ndlala xa ku byela ku se u twa ndlala brain is the center of everything hambi ku ri ku kula ka munhu ku na tihomoni leti releasaka hi brain leti controlaka ku kula ka munhu so loko dimoni ro ze ro fika ro controller in your brain u ta endla swilo leswin'wana swa ku swi ku yisa endhawini loko yo controla negatively demon ro controla negatively u ta endla sweswi swin'wana swa ku evuton'wini u hetelela u va na ti-stagnation for an example timhaka ta ku chokocha ku chokocha what you are doing u vona u swi endla wehe physically but let me tell you that the influence leyi nga fika mihleketweni ya wena swa ku u endla swilo leswi ya the last eh, eh, spirit lexiya xa ku navela xa ku na u titwa u navele wansati laha u nga koho u hetelela u kuma u endla swa ku fana na sweswo a hi wena the moment u chokocha U va u ri giveni, you are giving away your sperm, u va u ri ku nyikeni e, e, e, e vununa bya wehe ka the spiritual world. E, vununa bya wehe va swi kota ku byi teka va va languta leswi Xikwembu xi nga swi endla mfihlakalweni mi ri vambirhi because Xikwembu loko xi endla munhu xi n'wi endle emfihlakalweni xi tshame eka eka cabinet kumbe office na tintsumi ta tilo na, na, na ehofisi Ku yendliwa n'wana. Loko ni yendliwa me, tintsumi ta tilo na Xikwembu va rhange va tshama, va va na agreement tilweni ku n'wana loyi hi n'wi yendlela a ya ka Sithole, ka n'wansati wa so so so so. Hikuva xi swi tiva Xikwembu xi ku xi langute i, i, i nhlamulo leyi xi lava ku yi tisa endyangwini wa le kaya hikokwalaho ka me. But the problem i ku, leswi ni loko ni fika emisaveni ivi ni ya ni ya kuma na swirhalanganya swo swoleswo se ni sungula ku control ni sungula ku endla swini swi swa swa ku masturbate ku chokocha na swin'wana na swin'wanyana what am i doing i am blocking my ways leswi xikwembu xi nga swi vula ni nga se ze ni va kona ka misava leyi ku ni ta va swona kumbe ni ta va ownera ya khampani kumbe ni ta va eh, owner ya mataxi kumbe ni ta va ceo a swa ha endleki because the spiritual world loko u endla swa ku fana leswiya hi leswi va swi vitaka swa ku immorality loko u endla swa ku fana na leswiya eh u tibloka we n'wini ti-spams leti wa ti vona loko u ti vona hi matihlo but in a spiritual world ti le ku collectiweni because the demons are in the spirit they are supernatural ti kota ku va ni ti-controller swilo swa le ka physical ti le ti ri ka ximoya so va kota ku endla stagnation va pfala ku u nga humeleli xin'wana na xin'wana u ngo wa xikhumba xi nga endleki because of loko va ze va teka ti-spams ta wena va na access ya ku pfula tindhawu hinkwato hi marito man'wanyana va tiva laha u yaka kona va kota ku ya va ya pfala tinhlanhla ta wehe everything ku na lexi nga ta endleka na vo sesi swi tano sometimes u kuma ku ya u na badi rin'wanyana ra ku nga swi twisisi you need to repent the moment loko u ze u sungula ku repent swilo leswi ni swi vulavulaka um unfortunately Loko ku ri ku dimoni ri ri khomini ra ku rhandza ku yetlelayetlela na vavasati loko ku nga ri na wansati swi lava u chokocha. Dimoni rero loko ri ku khomini swi ta tika ngopfu hambiloko u tirha ku ku vava ku fikela kwini swi ta tika ngopfu ku humelela evuton'wini because swilo swa wena u swi share na spiritual world, u swi share na madimoni. A ku na lexi u nga ta xi khoma kahlekahle destiny ya wena loko ku ri ku a wu ta va a big man a wu nge swi kumi leswiya because u share na the kingdom of the darkness. Sathana i ku yivela swilo swa wena a ya swi nyika vanhu va yena lava yaka va ya khendla.

U lorha u ri wanuna, u lorha u etlerisiwa na wansati, u hetelela u tikuma u tsakamisile. Na wanuna, na wansati swi va tano, a lorha a etlerisiwa na wanuna hi mukhuva wolowo. That is very dangerous. That is very dangerous. Swi vanhu va huha la handle. Ku na vanhu va fambaka va ya va ya rhwala, va ya va khendla, va vuya na swidachana, va vuya na tinyoka, va vuya na timfenhe, va vuya na swi na hinkwaswo hi swoleswo. Swi leswiya swi va tisela mali but a va va va swi rhumela emindyangwini ya vanhu swi famba swi ya etlela na vasati va vanhu u vona minxadu yi dilika. E, nuna na nsati va nga ha etleli loko va fanele va etlela va nyenyetsana swin'wana swa ka yi nga chayi ya u swi vona swa ku vanhu lava a va rhandzana mara kuma ku something is happening a va ha rhandzani u misa nuna wa wena loko a nga ri kona mara loko a nghena hi nyangwa u nyenyetseka tin'wanyana endlwini ku nga ha ri na ntsako nkondzo ya le kamereni yi nga ha ri kona ene hi xitalo Vavasati a va swi raise swilo leswi ka vanuna va vona swa ku bava e ni lorhe ni etlela na wanuna swi pfuka swi ri so u twa nga ku nkarhi n'wanuna wa wena i ta ku hleketelela swin'wanyana mara i nyimpi liya leyi fanelaka yi lwiwa loko papa a swi tiva ku ku na mhaka leyi endlekaka mi fanele mi sungula manjheni mi khongela hi kanene mi khongela ene hi xitalo va ku xadisa na mimoya leyi na swindachani leswiya ene loko va ku xadisana swoho ku swi fanele swi hamba swi ta etlela na wena mali ya nghena ka loyi a va ka swi rhumelini u fanele u kuma xikhongelo xa ku divorsa u divorsa ka mfumo wa munyama ku u ta hetelela u kuma restoration ku vuyela vukati lebyiya bya tolo na tolweni ku vuyela rirhandzu leriya na ntsako luwa wa tolo na tolweni loko yo kala hi nga swi tivi leswi hi ta famba hi va na problem ngopfu na vavanuna swi tani wanuna a etlerisiwa na futhi ku na swindachani swin'wana swa ku swi ndzima ngopfu swoleswo E, loko se swi tirha a swa ha tirhiwa nsa vavasati ntsena swi tirha swi tirha na weyi u nga wanuna u kuma wo nga nuna u kuma swa ku vununa bya wena bya ha tirhi kahle a ka ha fanixini kahle ndlwini i timhaka leti e ti kona timhaka leti kona tindzima ta dzika ene loko u swi swi endlekisa xiswo swoleswo a ku na lexi nga ta endleka because wehe swi leswaku se u na intimate e, u yetlela u yetleliwa na hi swilo swa le ka ximoya u nga vona u va na mabadi man'wanyana ya ku na u nga swi twisisi ku ku endleka yini loko fika tindhawini u nghena vanhu va nga ku twisisinyana kahle swin'wana hi hina vini right loko va vo swi rhumela swi ta swi lava we n'wini u yima hi xikhongelo swi lava we n'wini u destroya hi xikhongelo u va wanuna loyi a khongelaka u va wa mhakhi loyi a khongelaka u ta kota ku yilwa nyimpi leyi so leyi ya vugangugangu ya ku famba u etlela u huma u etlela u huma u etlela u huma hi yin'wana ya ko ya ku yi ndzima ngopfu futhi yaleye i dimoni leri ri nga khoma ri nga ta celebrate ngopfu loko yesu a ta vuya ri ku ni yi tirhini misava eh, loko u nghena u huma u nghena u huma u nghena u huma u le ku stakeni u endla ti-soul ties that is why yingisala ni ta ku nyika point ya makumu se ni heta munhu loyi u nga tshama u rhandzana na yena u etlela na yena hambiloko ko va ko ndlula 5 6 years loko wo hlangana na yena a swi endleki mbilu yi nga bi why a swi nge endleki yi nga maki ku gidle why Swi ku byela ku ku na swa wehe swi nga sala ka yehe ku na swa yehe swi nga sala ka wehe loko mi vonana a swi nge endle ku nga vi na xo karhi xi endlekaka soul tie nkarhi lowu a mi etlela ku na soul tie i ku hlangana ka mimoya i ku bohana ka mimoya leswiya mi nga voni nga ku i ku twa ku tsakisa ntsena loko mi karhi mi endla timhaka letiya na mimoya ya n'wehe ya boheka yi hlangana yi va xilo xin'we because un'wana na un'wana munhu loko a famba i famba na ntsumi la fambaka kona Ntsumi ya wena u nga famba u nghena koho ya ku tiva na ya yeye ntsumi swa ku n'wembe tshama mi, mi hlangana ya swi tiva ene ku na unfinished business la swi nga ta hetelela swi endla ku wehe loko u ya mahlweni ku ya lava ntirho swilo swi nga endli na yehe loko a ku sweswi a nghena ka relationship xi relationship ya ku ehlanya a nghena kwini kwini relationship ya ku ehlanya laha u fambaka u nghena koho hinkwako u nghena ka ti-soul tie ta ku hambanahambana laha u hetelelaka loko se u lava ku ya setla u lava ku ya byela swa ku se wa huma ka swihoho hinkwaswo la ku tekiwa u tshama kumbe u teka u tshama swi nga ha koteki why because a wu repentanga vuyela ndzhaku u ya kutsuriwa u huma u va munhu lontshwa that's why bibele ku byela marito lama yiko loyi a nghenaka ka kreste a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa u nge vuya nghena vukatini endzhaku ka loko u ndlhule ka 100 ya tintombi u ndlhule ka 100 ya vavanuna u bya swa ku sungula ku ya tshama hansi u setlela loko se u ya ya tshama hansi u setlela ni lava ku nyika secret yin'we sungula ku before u ya ya setlela wa ti tiva ku hundze hi kwini famba u ya ekerekeni u ya u ya u ya repenta u ya u ya u ya kutsuriwa u sungula hansi u va xivumbiwa lexintshwa ku mimoya liya na tisoltayi letiya ta vanhu lavaya swi nga ku landzelela swi nga fika swi tshama eka wena swi nga tshama ngatini ya wena swi nga tshama ka sisiteme ya wena a swi dlayiwi hi vito ra yesu u sungula loko u ta vona vukati bya wena Byi saseka na va lava u nga tshama u u hlangana na vona u yetlele na vona wa ku vona ku respectisa swin'wanyana a twa onge u xivumbiwa xin'wana lexintshwa hi ku charisma leyi vaka se yi ri ka wena a ya ha ri ya wena se i ya kreste yesu ku vonakala nkwetsimi wa hosi ehenhla ka wena phela munhu loko ku ri ku u ve tshama u hlangana na yena kumbe u tshama u twana na yehe a hetelela mi hambana ya teka hi nuna un'wanyana loko u n'wi langutwa njhe a ho vona xikhafuthini xa we xa khale mara a wu ri ni ku byela loko u vona munhu u ve tshama u rhandzana na yehe mi hambana ivi a ya ya ponisiwa a ya ya tekiwa a chada u ta n'wi chava ngopfu la loko n'wi vona hi ku munhu loyi i famba na nkwetsima wa xikwembu na we n'wini a mihleketo liya hi swa ku ku gcina ku chava wehe u ex wa tiva e ni lahlini la ka cheri liya e ni lahlini ma e maki loyi a ri phela a fana ri nkosikazi wa mehe a a a a hi swaku u tisola hi timhaka ta kume nkarhi n'wana i yo saseka u tisola hi ku vona charisma e, lexiya u swi vonaka laha ka yena so u vona munhu lontshwa so yi tshamisile sweswo leswaku so a hi ringeteni hi matimba hinkwawo ku loko hi lava ku yiyaka miti leyi hi yi yaka hi ri na foundation ya kahle hi mukhuva wolowo so handle ka sweswo ku hava lexi hi nga xi endlaka xi endleka um ku humelela ka hina ku ta tshama ku khomiwini mindyangu ya hina yi ta tshama yi dilika vana va hina va ta tswariwa endhawini ta ku a ku na rirhandzu hi ku hina ematshan'wini ya ku hi provide vana va ya kahle eswikolweni va dyondza va hanya vutomi bya kahle hi ta swi tsandzeka swoleswo hi timhaka ta ku hi khomiwe hi ti-stagnation ta le ka moya hi mefo sweswi a hi khomeki kwalani hi rin'wana ra masiku a hi ya hi ya bula ni kombela u subscribe ku ta kota tivhidiyo ti kuma tivhidiyo tin'wanyana leti ni nga ta ti uploada e nkarhi lowu taka a hi pfunaneni maxaka hosi yi hi endla kahle a kombela mi subscribe mi xapa mi ba na hi na like button na button leya xibelani ku hi ta kota ku va hi bula kahle hi pfunana ku ya mahlweni hi rin'wana ra masiku hosi a yi mi endli kahle hi mina for sweswi aleluya